Хәерле көннәр. Ничек булды бит инде ул? Әтием Закиров Хәйләр Шакирович 15 ел Камал театрында баш администратор буларак эшләде. Мин инде 3 яшьтән Камал театрын, Камал театрының бөтен пешмакларын беләдерим. Чөнки ул вакытта, ул заманада администраторлар спектакльләрен оештырганда яисә кунакларны каршы алганда әти мине үзе белән алса, әни эштә, дәвәти-дәвәниләребез шулай ук кемдер эштә, кемдер бакчада дигәндәй, кая бала барсын инде, шул әти белән бергә эшкә мин инде, минем анда берничә әнием булды, берничә тагын әтиләрем, дәвәтиләрем булды. Бу миңа театр теге ниндидер серле дөнья дип булмады. Чөнки мин иртән килә дрием, мин шунда йоклый дрием дә, шунда ашаталар да инде. Әти кунакларны каршы алганда мин я кулиса артында утыра дрием, я кеше кулиса артында калмаса, мине Шыпырт кына Марсель абыйга әйтмичә, сәхнәгә алып чыгаларые, әллә нинди киемнәр киендереп, имештер, мин шул күренештәге бер бала. Хәтерлим, Кишер басу спектакле барые. Теге зур тарелка дип әйтик инде, энолох. Анда Шамка ябый шул тарелкадан чыга дри, и менә шул председатель күренеше, авыл хуҗалыгы, авыл кешеләре, имештер митинг оештыралар, и мин анда, мине шунда алып чыгалар иде. Теге, менә улым да шулай дип әйтә, әйеме? И мин, утыра дри. Шулай үстем, бер сигезенче, а юк, сигезенче түгел, бер бишенче класскадыр, Алтынчы классларга кадәр шулай үстем. Тугызынчы класслар килеп җиткәч, әлбәттә, инде ЕГЭ фәннәре керә башлады. Сезгә балалар ул бик таныштыр инде. Мине ул ничектер уратып узды. Һәм мин шуңа рәхмәтлемен. Егедан куркып, Музыкальный училищега керергә исә бир. Әмма дә ләкин ул вакытта егетләрдә бит шундый әйбер бар, күчеш чоры, переломный возраст, переломный голос дип әйтәләр инде, әйе. Һәм әнием миңа тәкъдим итте Казан театр училищесына керергә. Әти ул вакытта Казан театр училищесында эшли иде дигән, администратор буларак, чөнки Камал театрында, Марсель абый киткәч, аның артыннан Шамил абый киткәч, бераз үзгәрешләр барлыкка туры килде. Әтигә китәргә туры килде инде. Әти белмидер минем Казан театр училищесына кергәнемне. Ну, кая инде, 10 класска барадыр инде малай. Кая барсын? Аннары я техник э, фәннәргә кереп китәрме, я юриспруденциягәме, кем белә. Әллә ни кызыксынмадыр. Без әни белән беренче турда мин рус группасына керә дирем. Э, ләкин ул вакытта минем буем 1 метр да 49 сантиметр иде. Ә рус группасында шундый менә таләпләр әйе 1 метрдан 70 сантиметрдан кечерәк җегетләрне алмаска. Ну, анда озын буйлы булырга тиешләр бит инде. Бөтенесе герой, имеш. Шул. Э, миңа тәкъдим иттеләр, ул вакытта Юнона Ильинична Карева җиадры, миңа тәкъдим итте Юнона Ильинична. Рәшит Мулгалиев Сахидуллин курсы. Бар, шунда кер диләр. Татарларга бәләкәй дә ярый. Мин кергәндә Рәшмул Галиевич сорашты инде, кем, ничек, кайдан, әтиең кем? Әтине беләдер ул. Ул вакытта бит хәзерге вакыттагыча инде театр дөньясы теге Казан белән генә бетми. Татарстан, Мәскәүләр белән, Рәсәй белән без теге артистлар инде татар театры булып булгач, бер-беребезне белергә тырышабыз, үзара кызыксынабыз тормышларыбыз белән. Рәсмә Галиевич белә, белгәч, минем әтием кем икәнлеген, ну ладно, посмотрим, ничек укырсың әле дип. Һәм мин теге дулап чыгып киткәндә, каршыга яшел москвич белән әти килеп туктады. Бәтеш нишлисез монда? Менә улың Казан театр училищесына керергә булды. Кей! Монда инде культурный лексикон русча әйтмешли барыгыз өйгә кайтыгыз өйгә кайтып җиткәч әти өйдә инде минем документларым белән документларны җыртып син беләсеңме нинди тормыш ул син кайтып кермисең балаларыңны күрмисең тегеләй фәлән башланды инде монда акча юк гомумән бу профессиядә акча юк менә Һәм бер ел мин кергәч, әти бер ел минем белән э, училищеда күзгә күз күрешсәк, э, аралашмыйдыр. Өйгә кайткач, э, теге әллә ни сораш юк иде. Ничек укулары, нинди нәрсә, нинди яңалыклар дигән әйберләр юк иде. Шул бер ел укып бетергәч, икенче курста Рәшмәл Гали Зәгыйдуллин миңа тәкъдим итте. Мине алдыйм, тәкъдим итмә диде. Алды. Ибекәй Гөлшаянның Мирсәй Әмирнең Гөлшаян спектакленә мин анда кечкенә генә бер роль, Ибекәй роле, как раз менә Ринат абый белән бергә чыгардык без аны 2015 ел, 2005 еллары. Һәм мин ул вакытта кире баштан театр дөньясына кереп чумгач, әти инде ризалашты һәм Шул премьера чыккач, әйдә-әйдә Мәскәүгә, Мәскәүгә укырга, дип тукый башладылар һәм дә инде, әлбәттә, инде кереп киттек Мәскәүгә.